Ko te hapū matua ko Ngāti Mahuta. Tērā ia te kōrero o Ngāti Mahuta ki tai, o Ngāti Mahuta ki roto, ā, ko Ngāti Mahuta ki wāhi tēnei e noho nei. Me te nuinga o ngā meke o ngā hapū heke i te awa nei. Hoki atu ki ngā wā o Kīngi Tāwhiao, nāna te poraka whenua nei i kī i wāhi, nō Tāwhiao, Ka huri ki a Mahuta. I roto i tōna wā Kīngitanga me kī, ā, kei konei te wāhi noho. Ka huri ki a Te Rata, kei konei te wāhi noho. Ā, ka huri ki a Korokī, kei konei hoki te wāhi noho. Nō reira, mō ērā tau, e kī ai ki. Te wā e ai hoki ki ngā kōrero, ā, i konei ngā koroneihana. I taua wā tonu, ā, ko Te Puea e, e hanga ana i a Tūrangawaewae, ā, nā konā te tono, ā, i te mea e mamae ana te whare o Mīria Te Kaka i runga o Waahi, tēnā, hikina mai te hui. Hikina mai te Koroneihana ki runga o Tūrangawaewae. Ā, kia mutu ai te mamae o te whare rā, ka hoki mai. Mai tēnā wā, ā, ki tēnei wā tonu nei, e kare anō tērā hui kia hoki mai. Heoi, i roto hoki i ērā nekenekenga, ka kite atu i te pueatanga me kī o tō mātou poukai. Nā, nō ngā tau ā ono tekau, ko kaha ngā kaumātua o tērā wā ki te haere atu ki a Korokī, me te kī, ā, ki te hūnukutanga o tō tātou hui ki runga o Tūrangawaewae tērā pea he wāhi hei whakatūria hei poukai ki konei nā. Ka haere, ka hoki, ka haere, ka hoki. Nā konei ka puta atu te kōrero a Korokī, Hei aha tā tātou e kī whakariterite i a tātou anō? Ā, ko Tūrangawaewae, ko tērā te wāhi o te ao katoa. Me waiho a wāhi hei kāinga mōku. Ā, kia hoki mai au, Ki au taku moe, kia pai toku me kī heke i ngā aupiki, i ngā hau heke e tāmi nei e te tūru o te Kīngitanga. Kia hoki mai ki roto i ōku whānau, kia hoki mai i roto i au anō me te noho, kia pai taku noho.

I te wā i mate ai a Kīngi Korokī, i Tūrangawaewae mātou. Kātahi mātou ka rongo ake, oh, kei te haere ngā ō mātou mātua, Te Naeroa, Te Hati, ā, me, me te tupuna whaea, Te Maraepaki, e haere ana rātou ki te tono atu Ā, tēnei rā, nā te mea koinei te rā koroneihana o Korokī, kāre, kāre rātou e whakarongo ana mō te kao, engari mō te ae. Nā, ko rātou ka hoki tonu, ka hoki tonu, nā, ka tukuna mai. Āe, tino koa ana mātou, ka hoki mai tēnā te poukai ki a mātou.

He pikinga kei roto i ērā tau, he hekenga hoki kei roto i ērā tau. Heoi, koia nei anake te rā ka kaha tō mātou whakaputa i a mātou anō i roto i ēnei, i tēnei kaupapa.

kua tae mai ki ēnei rā nei, me te kī, he aha ia nei te mauri o te Kīngitanga? Kei whea ia nei te mauri o te Kīngitanga? Kia mau ki te pono, te whakapono, kia mau ki te aroha, kia mau ki te ture. Ahakoa te aha, Ahakotia ha. Mo tenei tau nei. Kaore e kore, ka korerohia, ka wanangahia i runga i te pae, horapa hoki i runga i te marae, i tenei mea i te mauri o te Kingitanga. He maha kua tae mai, he nama tapu te tekau ma rua. No reira i tenei o to o tau tapu. Ki a mātou kei whea ake he wāhi hei kōrero mā i taua kaupapa, ā, i tēnei wāhi nei, ā, nō reira kei konei mātou e whakatūwhera ana i ngā tatau, ā, o tō mātou marae, ā, ki te tini me te mano kia haere mai. Kia noho tahi, kia kai tahi, kia wānanga tahi i te mauri o te Kīngitanga. Tākina o te whakapapa, a Kīngi Tū hei tia ki te waka, Tokomaru, tākina! Ko Tokomaru te waka, ko Awangaiariki te tangata, ko Tumahau, ko Kemo, ko Tokoa, ko Hikamatia, ko Hikatauaronui, ko Rākeiwhakairi, Ko ra kei ora. I nga waka o te motu. Haere mai ra kia korerohia tatou i te mauri o te Kiingitanga. I te mea kei roto i te kapu o era ringaringa te apoopotanga o to tatou kaupapa. E te Kiingi e mihi atu ana ki a koe, ki a tatou katoa. Tena koutou, tena koutou.

Takoto rapua te mea nga Uncle talked about over here having being a teina himself and māna anō i kawe i ngā tikanga o āna tuakana. So that's about where we've got to so far whānau and uh, we're just looking around and sharing what tuakana kūmara and teina tuku maramara might uh, mean to you. Ka kore pea tētehi atu marae, ka kore pea ētehi atu whānau e hiahia ki te pīkau tuatahi taua pātai, he aha te mauri o te Kīngitanga? Tuarua, i ērā kōrero, i ērā wānanga, ka wānangahia i taua rā tonu rā. Ko te kaupapa nui ko te mauri o te Kīngitanga, Ko te kaupapa nui ko te kōrero mō te mauri o te Kīngitanga. So there was no expectation of bringing that kōrero to any any further forum or any other forum. But basically it's to have the conversation and to continue to have the conversation. He a koutou te tikanga, he a koutou te mana, heoi, ko tō tātou kaupapa o te Kīngitanga kei runga, kei te taumata.